Insellmulkom u nilqagħkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. U matul dan l-episodju ħa nkunu qed indawrukom ma' xi proġetti li Infrastructure Malta qiegħda tagħmel. U propju ħa nibdew bi Triq Ħal Luqa u mbagħad immorru ftit 'il bogħod fuq proġett li għadu għaddej bħalissa dak ta' Triq Ħal Qormi, u Triq San Tumas. Flimkien ma' Triq il-Kunsill tal-Ewropa li tiġi bejniethom, dawn it-toroq arterjari jiffurmaw rotta sħiħa li minn Ħal Qormi twassek sa ħdejn ir-roundabout ta' Santa Luċija, fejn bħalissa għaddej ukoll il-proġett tal-mini jew biex tmur bil-kontra. Triq Ħal Luqa hija l-arterja ewlenija bejn ir-roundabout ta' Santa Luċija, u r-roundabout li twassal għal Triq Garibaldi, għal Ħal Luqa u l-Gudja. Infrastructure Malta bniet din it-triq mill-ġdid biex issa kif tistgħu taraw hawn erba' korsijiet, tnejn f'kull direzzjoni u barra minn hekk hemm ukoll korsija għall-mixi u għar-roti. Tajjeb li ngħidu li kif tistgħu taraw bejn iż-żewġ korsiji u ż-żewġ korsija tan-naħa l-oħra hemm sistema ta' crash barriers biex ovvjament jitnaqqas ir-riskju ta' inċidenti fatali. Meta jitlesta il-proġett tal-mini li se jgħaddu minn taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija, din il-korsija ġdida tal-mixi u tar-roti se tingħaqad ma' korsija oħra li se ssir fi Vjal Santa Luċija. Dawn ħa jkunu fid-direzzjoni lejn il-Marsa. U issa se nitkellmu dwar Triq Ħal Qormi u Triq San Tumas fejn miexi ġmielu x-xogħol biex dawn jinbnew ukoll mill-ġdid. Il-proġett qed isir f'fażijiet biex jiġi evitat li jingħalaq l-aċċess għal din l-arterja bejn Ħal Qormi u Ħal Luqa fid-direzzjoni lejn l-ajruport. Ix-xogħol jidher ħafna fil-ġnub bħalissa hawnhekk. Fil-fatt qed naraw li flok żewġ korsiji bħalma kien hemm fil-bidu issa hawn erba' u dan apparti li ħa jkun hawn ukoll passaġġi għal dawk li jkunu għaddejjin bil-mixi jew inkella bir-rota. Il-korsija ta' dawk li jkunu mixjin u anke ta' dawk iċ-ċiklisti se tkun kompletament maqtugħa mit-triq biex ovvjament bħalma ġara f'Ħaż-Żabbar fit-triq taċ-Ċawsli kemm jista' jkun ikollhom il-mixja tagħhom jew inkella r-ride tagħhom tkun pjaċevoli u mingħajr riskji. Din il-korsija għar-roti ser tingħaqad mal-korsija għar-roti li saret is-sena l-oħra fi Vjal l-Avjazzjoni li tibqa' sejra l-Gudja. Fiż-żewġ toroq, Infrastructure Malta kif qed taraw qed tibni bankini ġodda li tista' tgħid li qabel qas kienu jeżistu. Apparti l-bankini wkoll qed tagħmel crash barriers għas-sigurtà ta' dak li jkun għaddej, dawl ġdid u anke waqfiet għal tal-linja ħafna iktar siguri u ħafna iktar moderni. Dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa u għal iktar informazzjoni dejjem idħlu fuq is-social media ta' Infrastructure Malta. Narawkom id-dieħla.